Indiki çykyşymyz Doktor Çary Annageldiýew. Çary Doktor Çary iki müň on altynjy ýylda Türkiýäniň Nejmetdin Erbakan uniwersitetiniň lukmançylyk fakultetini gutaran. Iki müň ýigriminji ýylda Penn State uniwersitetinde postdoktoral alym bolup bilim alan. ýa-da işlän. Iki müň ýigrimide şol uniwersitetde hematologiýa we onkologiýa ugrundan rezidentura programmasyna başlan, iki müň ýigrimi ikide hematologiýa ugrundan rezidenturasyny gutaran, iki müň ýigrimi bäşde, şu ýyl, hatdaky geçen hepde onkologiýa rezidenturasyny hem üstünlikli tamamlan. Şu wagt bolsa Hematology-Oncology Fellow bolup Penn State uniwersitetinde dowam edýär. Doktor Çarini men özüm covid döwründe TASA-nyň bir çykyşy bolupdy. Şo sebäpli tanyşdym we şondan soň Instagram açdy. Hany men göni sorag sorajaklar şo taýda bize sorag hemme soraglara jogap berip bolmady. Ýa-da gaty içgin maglumat gerek sorag gelen soraglar bolupdy. Oň üçin instagram açypdy we Doktor Çary bilen post production sebäpli habarlaşýardyk o wagtlar hasaby gysga wagtda müň adamdan geçipdi we instagramda türkmenler arasynda bir celebrity di intägem şoň ýalakmy bilemok biziň ýanymyzada hem öwünýärdi meni meşhur adamlaram indi yzarlaýardy. Özi bilen ýüz-ýüze görüşmek düýn miýesser etdi. Doktor Çaryýew bu günki gürleljek temasy Cancer Screening we Diagnosis, Rak keselini anyklaýyş we diagnozy. Doktor Çary, hoş geldiňiz we sahna siziňki.
Saňa köp sag boluň. Ýakymly sözleriňiz üçin. E, şu gün aslynda öňe feedback gelipdi zat barada. Şu men näme çykyş etdimkam diýip soraşdym töwerekdäki tanşlara, bilişlere. Ondan soň köp kişi biraz umumyrak tema bolsa has gowy bolar diýdiler. Sebäbi hemme kişi kän medisina düşünmän biler. Şonuň üçin şu şu günki temaň ady cancer screening we diagnosis ýöne biraz hasam Cancer 101 şeklinde, Introduction to Cancer şeklinde bir presentation taýynladym. Ýusup agadan soň türkmençe çykyş etmegim biraderak gelşiksizräk bolýar, onda-da neme etjek bolýaňyny göreliň näle bolýarka. Disclosure ýok. Şu günki temaň overview-i birinji şu umumy kanser barada, kanser nähi, nähilek bolýar, onsoň käbir ýalňyş bilinen maglumatlar, meselem terminologiýada hemme çişe kanser diýilýärmi, diýlenokmy? Şu barada birazrak slaýdlar bar. Ondan soňam ýaşa görä kanser skrini, haýsy ýaşda haýsy kanser skrini etmeli, aýal maşgala ýa-da erkek maşgala üçin. Ondan soňam, ondan soňam umumy kanser nähili simptomlarda kanser barada biz şübhelenmeli, nähili şonuň ýaly ondan soň haýsy ýagdaýlarda biz gidip kanser hakynda gorkup gidip öz zadymyza, dogtorymyza, PCP-mize gidip gürleşmeli we şuny edilende üstünde nähili diagnostik testler ulanylýar. Soň buram bir-iki slaýdam gaty umumy dady, dady konseriň la düşenesi nägilek bolşy hakynda bir iki slaýd bar. Ondan soň sora jogap ederis nesip bolsa. Şu bu näçe bir konser bardy gürleşýäs. Konser indi gaty kän bolansoň, public health problemasy. Ondan soň şu taýda da zatly görýän şu datada şu şu hakynda government Amerikan governmentiniň öz datasy. Meselem şul 2023-nji ýylda alnan data ölüm ölüm sebäpleri kanser mesen ikinji sebäp ölüm sebäbi birinji şu ýürek keselleri infarkt şoň ýaly ýa-da dawleniýe sebäp bolýar şoň ýürek keseli ikinji kanser ondan soň beýlekiler gelýär şoň tapadyny görýäňiz ýürek keseli bilen kanser gaty ýakyn bir-birine Ondan soň beýleki üçünji we dördünjilerem gaty az meselem kansere we ýürek kesellere görä. Şu sebäpli meselem research fundingler zatlar köplenç uly-uly big pharma şirketleri köplenç kanseriň üstünde işleýşýär. Sebäbi kanser çalt öldürýär, ýürek keseli köplenç ýuwaşlyk bilen näçe ýylyň içinde öldürýär. Ikisem ýöne ölüme sebäp bolýan sebäpli köp research fundingler

şu taýda dady QR kodyny öz kameraňyzdan sken edip, şoňa jogap berip bilersiňiz. Meselem, bir adamyň, aýal maşgala ýa-da erkek maşgala, bolýar, bir adamyň, aýal maşgala ýa-da erkek maşgalada, zatda, ömri boýunça kanser bolma riski, meselem, näçe prosent, dogup ýogalýançaňyz kanser bolup bilýäňiz. Brother garaşalyň her kim girýänçä. Mundan soňky slaýdda jogaby hakyky datasyny ba. Göreliň ýaryşýarlar. Ine a intägem 10% şu näçe prosent? Hä, 40%. 40% birinji. Metem datda Uniskin kanserleri neme ekskut edilen şundan datadan. Her hil kanser bolup biler, breast cancer, lung, colon cancer ömrüň boýunça bir gezek. Sizden gowrak gatnaşyjy bar, ýok kişi 40 prosent diýýär. Ýüzde kyrky goşulanyň. Jogabyny göreli indi özümiz bile. Jogap dogry kyrk persent. Otuz dokuz persent aslynda ýa şu kyrk kyrk diýseňem bolýar. Erkeklerde meselem otuz dokuz nokta dokuz persent prostat iňkän iňkän meselem görülýär. Prostat kanser ýa-da öýken, kolon ýa böwrek kanserleri ýa-da leukemiýa gan kanserleri hem şoňa degişli mesi. Şu zady meselem aramyzda kyrk persenti bolup biler. Köp köp konsertler belli bir ýaşdan soň bolýar, sebäbi organizm peselip başlanýar, güýçden düşýär, ondan soň konsert bolma riski has hem köpelýär. Şo wagt ýagdaýlarda ýöne ýaş wagtdan görülýän konsertler bar we soňky wagtlar biz özümizi näçe bar noýuma dat ýaş on sekiz ýaşyna ýigrimi ýaşyna her hili konserde gelip bilýärler. Bula meselem data otuz dokuz prosent, aýal maşgalada kanser bolma riski ömri boýunça. Bul hemmesi amerikan öz datasy, American Cancer Society websaýtyndan aldym. Indi kanser barada umumy Terminology, Meselem, bir çiş bolanda, aslynda şoňa tümör diýilýär. Ýa tümör, hemme tümörler meselem zat däl, kanser däl. Binaýn bolup biler, biram malignant bolup bilýär. Binaýn diýmek köplenç kanser däl, ýuwaşjyklygyň ösýän, kän zyýan berenok, eger käwagt gaty ulla kan bolup töwerekdäki beýleki tüýsler organlara zatlar pressure edip başlasa, şonda problema çykaryp şonda meselem liçengi edilip bilnýär. O e on ýa kän problema bolmasa binaýn bolsa kän liçengi edip aýramzok. Ýöne malignant tümör bolanda aslynda bul cancer köp çalt ösýär we ösen wagtda haýsy organda bolsa şu organa zyýan ýetirýär we umumy bedene zyýan ýetirýär. Şoň aslynda şu cancer bilen malignant tümör ikisinde interchangeable ulanyp bolýar terminology. Meselem, dada, binaýn, a, tümörlere mysal getirsek, meň, meselem, a ýa-da hal, şonuň hemmesi aslynda tümör, ýöne binaýn, hiç zat etmezsiň oňa, ýöne eger, a, men şo aýyrasym gelýär, kän owdan görenok zat diýseň, onda lýuçeniýa etse bolýar, aýyrsa bolýar, ýöne, aýyrmak gerek-de, sebäbi seň dadyňy durmuşyňa kän täsir edenok. Meselem, beýleki hem aýal maşgada kän bolup bilýär. Matkadaky fibroidler, olar hem meselem, kiçi bolup bilýär, uly bolup bilýär. Kiçi bolsa kän zyýan bermän bilýär. Uly bolsa käwagt ganap bilýär, ondan soň o ganasa gan ýetmezçilik edip bilýär. Ondan soň gaty ulansa meselem, esasan hem ýaş aýallarda bolsa, şu çagada-da meselem problem bolup bilýär, çaga ir gelip bilýär, zada sygman, matkanyň içine sygman. Indi bular men mysalam dady üçin, konserw üçin malyny da meselem böwrekdäki görýän ullakan hansam böwregiň funksiýasy gidýär, ondan soň peşewde gan gelip başlaýar meselem. Ondan soň kolon konserw bar bu içege içege konserwde olam ýuwuşyk bilen bolýar, ondan soň gaty ulanyp ondan soň konstipeýşin edýär dady çykyp bolnok, tuwada gidip bolnok, ondan ýa-da gan gelip bilýär. Meselem, bulam badam şu meselem CAT scan, CT scan şu iň sagdaky şul normal CAT scan şu taýsy köpme çep bolup ýa sag hiç problemi ýok. Meselem, birinjä gelsek, Şu a panel A şu taýda bir meselem kiçiräk bir tümör bar. Ýa çiş nodule. Aslynda mass diýseň hem bolýar, biraz ulurak sebäbi 1 sm uly bolsa mass diýilýär. Şu meselem zady benign. Biz ony nähili benign bilýäris? Iň gowusy iňňe bilen girip tissue biopsy edip şo pafologiki mikroskopda aşagyna seredip görüp bolýar. Benign mi, malign mi diýip. Ýa-da käwagt

şekilleri üçin şekilleri seretseň köplenç ulanmasa kän gorkmak gerek. Aslynda köp ökünde köp zat bäsler binaýyn. Sen ortadaky meselem panel 1-de zat da magnet tümür ba zadyny eger şu deňeşdirip görseňiz binaýyn mäs bilen magnet mäsi tapawudyny özüňiz hem görersiňiz. Garasy kän neme däl, owdan zat däl, biraz kesilýän ýalak. Ondan soň ösýär meselem eger serial cat scan etseň alty aýda bir meselem şo ösýänini görüp başlaýaň we simptomlar döredip başlaýar. Indi hem cancer staging bulam kän soralyp köp soralýar soraglaryň biri. Cancer stage-iň astynda biraz kynrak, sebäbi her kanseriň öz stage sistemasy bar we guideline-lara seretseň, her kanseriň we her kanseriň hem öz görnüşleri bolup bilýär. Şu her öz görnüşiň öz stage sistemasy bar. Şonuň üçin bärde bir slaýdda diňeje opşi nähilek sistema ulanýar. Iň kän ulanýan sistemamyzy goýdum muştak. TNM sistemasyny biz kän ulanýar. TNM-däki ta tumor size bolýar, bady näçe, ondan soň santimetr, millimetr, maşa zadyna görä, ululygyna görä. Käbir adam, meselem, içege, içegede ýa-da aşgazan kanserlerinde näçe dip gidipdir, zada kanser ösüpdir, şoňa seredilýär. Ondan soň enem nod, olam limf noda görä, sebäbi hemme organda, hemme töweregiň limf nodlary bolýar. Şo kanser limf noda ýaýrap başlapdyrmy, ýaýrap başlamadyk, indi ýoşuk bilen ulanýar we ýaýraýar diýmek bolar. Şoňa şoňa görä-de seredip meselem biz stejing edýär. Beýlekem metastasis olam zat beýle daş beýleki organlara ýaýrapdyrmy? Olam köplenç M1 ýa-da M0 bolup, M0 bolsa met ýok, M1 bolsa met bar diýmek. Ondan soň şu şu taýdaky skora ulanyp, ondan soň stage edýär. Meselem, stage e, zero köplenç e, cancer ba ýöne inte gowy penetre etmändir beýleki e, tişulara şöyle köplenç stage zero diýär. Yani kän stage zero bir kän ulanmaýar, köplenç gör insight diýip geçýär. Stage 1 köplenç gaty kiçi bolýar. Meselem, şu taýdaky mysalda lung cancerdäki stage 1 e, bir kiçi nodule

Indi dady onkologist dady esasan Amerikada birnäçe onkologiýa liçenesi birazrak kompliketed bolany sebäpli birnäçe tim bolýar. Köplenç bir bir kanseri bir doktor däl-de birnäçe doktor tim grupy şeklinde liçeniýa edýär.

Iň soň grup ode radiation oncology. Bularam bu grup doktorlaram kanserleri radiation bilen, yani radiasiýa bim bilen lçeniýa edýärler. Suratlardan görlüşi ýaly. Men haýsyna degişli bolýan? Men şuňa degişli bolýan. Ondan soň bulam ýene kän soralýar, nädip kanser bolýar, kanser soňky wagt köpeldimi ýa-da biz öňkä görä has köp zat bilýärsiň kanser barada, ondan şol sebäpli indi biz kanser kanserden gorkup kän özümizi känmi test etdirýäsmi? Ondan soň kanseriň göni birinji sebäbi ýok, ýöne eger kanseri häzir alyp seretseň, köplenç kanseriň sebäbi şu mutationlar bolýar. Şu kanser başlanda köplenç genetik bir üýtgeşme bolýar. Şu tişuda ýa-da sella. Meselem diýeli lung kanser öýkünde başlaýan bolsa, şu taýda birinji bir mutation, iki mutation, üçünji mutation üýşüp-üýşüp ondan soň kanser döreýär. Ýöne mutation nädip bolýar? Olam Gaty uly bir tema. Köplenç biz doly jogabyny aslynda bilemizok, ýöne aslynda edil şu wagt näç hemmämizde diýen ýalak mutation bolup dur. Ýöne biziň organizmamiz güýçli bolansoň immun sistemimiz şu mutation ýeňýär we şu mutated bolan öýjükleri, sellary biziň immun sistemimiz göni öldürip apoptotic cell death ugradyýar göni. Şonuň üçin kanser bolamyzok. Haçan wagtynda, esasan hem belli bir ýaşdan soň şu sistem peselip başlaýar. Soň ýaňky kanser bolma riski şonuň üçin köpelýär. Tä indi biz organizmamyz kän şoňa garşy kän uruşyp bilenok. Buram başga nämesem ýaşdan başga meselem başga zatlaram şu sistemany peseldip bilýär. Meselem, köp oňa environmental factor diýseňem bolýar. Meselem, çilim çekmek, käbir çilim çekseň, o taýdaky zäher göni zat biziň öýkenimize girýär, soň agzyň içine gidýär. Ondan soň, meselem, şu kronik ekspožur şoňa bolsa, soň o taýdaky sistema, lokal sistema, lokal protektiw sistema peselip we şo taýdaky kanser ýaňky eskeýp edip başlaýar, mutation bolan öýjükler

Onda şular meselem genetik mutation edýän, olam normal sel üýtgedýär, soň abnormal sel bolýar, ondan soň şeýdip ulanyp-ulanyp soň näme diýýär, o taýdaky şu haýsy organ bolsa şu organyň organyň function gidýär, ondan soň ýaýrap başlaýar, özüni gowy duýman başlaýar, horlanyp başlaýar. Meselem, şoň haýsy organda bolsa, göni şoň adyny diýersiň, meselem, öýkende bolsa lung cancer ýa-da böwrekdäki de bolsa böwrek kanser ýa-da stomach cancer, skin cancer. Bunuň hersiniň öz aýratyn risk faktorlary bolýar. Meselem, skin kanserde köplenç gün, UV light zady gün daşardan gelýän, esasan hem ten açyk tenli bolanlarda has risk köpräk. Ondan soň soňky wagt biz Aşgabadyň känsiň kän görüp başladyk. Esasanam Türkmenistandan kän maňa zat gelýär-de, mesaj gelýär, zat diýip şu sorag soralyp. Iň esasy zady şu ýaňky diýeta iýýän zatlarymyz. Ikinjisi hem aslynda obesity hem şu taýda rol oýnaýar. Obesity näme edýär? Gördi edýär, acid reflux. Acid reflux bolanda-da ol ýoşup bilen, ýoşup bilen zat ekspožir etdirýär biziň gyzyl ödegimizi. Meselem, aşgazanyň içindäki asid, biziň gyzyl ödegimizde aslynda asid gelmeli däl, şo gelip ekspožir edip başlaýar. Ondan soň belli bir wagtdan soň şol hem öz zadyny üýtgedip, ol hem kensere öwrülip bilýär. Ol hem soňky wagt gaty kän, Amerikada-da gaty kän görýäris, obesity kän artansoň. Indi bulan data, bulan American Cancer Society datasy 2024-den. Meselem, çilim çekmek we çilim çekmegiň sebäp bolýan kanserleri. Şu astynda görýäniňiz, meselem, iň birinji lung cancer, ýüzde segsen bäş prosenti çilim çekmek sebäpli bolupdyr, ýagny seredende. Ondan soň lung cancer sebäpli ölenleriň ýüzde segsen segsen bäş prosenti çizim çekip kanser bolanlar. Ondan soň mesele diňeje çizim çekip diňe lan kanser sebäp bolup bilenok, beýlekileri hem sebäp bolup bilýär. Meselem, laryngit şu gyrtlak aşagy biziň agzyň içi, farinks hem şo zada degişli. Ondan soň käbir community-lerde meselem Amerikada kän ýok welin neme edýärler çüw edýär çeýneýärler meselem ýa-da nah satylýar olar meselem Hindistanda kän nah meselem o tarda kän data bar şu nah satanlarda şu agyz içi kanser kän bolýar indi beýleki biziň ýurtlarymyzda kän bilemok welin Hindistanda şonuň gaty kän meselem käbir beýleki kanserlerden has kän görülýär şu nah sebäpli. Ondan soň şular öýdüňiz listany görýäňiz, bir topar kanser çilim çekmek sebäpli bolup bilýär. Ondan soň obestem kän kanser sebäp bolup bilýär. Birinji metem görýäňiz matka kanseri, ondan soň gallbladder bu ödä öt halta, öt haltan kanseri, soň hemmesini özüňiz görüp bilýäňiz, aşgazan ýa-da böwrek. Ýene bir sorag size. Amerikada iň kän görülýän kanser haýsy kanserka? Zat tapawudy ikisi hemmesi bile female male. Hany göreliň nähili jogap gelipdi. Bir-birine aýt aýtsaňlar bolýar aýtmasaňlar. O da sana görä, Amerikadaky hani obşi sanaňda haýsy kän bolýar? Lung cancer. Ikinji ýöne ýakyn däl kän. Bar garaşaly diňleýjiler üçin YouTube we Instagram üçin wagt alyp biler biraz. Aslynda hem esemkäň ýoly ýöne biri beýleki beýlekilerden azamkän. Aslynda iki sanyýak bir-birine ýakyn iki atnyň jogaby. Geç, kişi. Göreliň. Dogry jogap, breast cancer. göwsüň rak keseli. O aslynda prosta ikisi bir-birine has ýakyn zady görseňiz, meselem, çep tarapdaky erkeklerde sag tarapdaky aýal maşgalalardaky iň kän görülýän kanser görnüşleri. Şu sany aslynda seretseňiz, üç ýüz müň meselem ikisine ýakyn bir-birine, üç ýüz on üç, üç ýüz on alty müň gaty ýakyn bir-birine. Ýöne meselem erkeklerde iň kän prostate kanseri, ondan soň ikinji lung kanseri, soň kolon kanseri, soň beýlekiler. Soň aýal maşklarda birinji breast kanseri, soň lung, soň kolon, soň beýlekiler. Ondan soň indiki data sebäbi kanser, käbir kanserler agressiw, çalt öldürip bilýär, käbir kanserler ýoşuklaýyn neme edýär, ondan soň öldürenok-da.

Ol kanser seni öldürmeýär. Şoň ýaly, şoň ýaly kanser görnüşleri bar. Meselem, prostat, şoňa, şoňa köp prostatyň kän görnüş, öz içinde görnüşleri bolýar, ýöne esasy görnüşi şoň ýaly lap ýoşuşykly näme diýen, liçeniýe alsaň şeýdip bolýar. Liçeniýe almasaň däl. Şoň üçin meselem lung kanser köplenç agressiw bolýar. Esasy ölüm sebäpleriniň biri lung kanser. Soň kolon, Soň pankreas. Pankreas astynda data seredeniňde oň ýaly känal ýöne köplenç simptom berip başlanda ýa-da diagnozy goýanymyzda eýýäm late stage bolýar we lçeniýa kän gowy jogap berip bilenok. Şonuň üçin research pankreas kanseriň üstünde kän research edildi. Bu datada ýene American Cancer Society-niň datasy bu çagalarda kanser. Dady görýäňiz, meselem, kiçi ýaş çaga ýa-da ulurak ýaş çaga, ýagny tineýjer ýaş aýry reňklendirilen. Meselem, nol, on dört arasy gyzyl, on bäş, on dokuz arasam dady gök edilen. Şu taýda görýäňiz, leukemiýa esasan hem kiçi ýaşlarda ýa-da beýbilerde, ýagny bäbeklerde leukemiýa kän birinji cancer, ýüz ýetmiş prosent leukemiýa bolýar. Soňam ALL görnüşi boldy ki, limfoblastik leukemia. Ondan soň, eger belli bir ýaşdan soňra iň esasy kän görülýän kanserleriň biri hem çagalarda beýin ýa-da nerw sisteminiň kanseri, neuroblastoma ýa-da glioblastoma diýip bolup bilýär beýinde. Meň öz iki sany ýegenim bar. Ikisiniň ýaşy bir-birine ýakynrak, ýigrimi näçe ikisem. Ikisiniň hem beýninde kanser bar zat, glioblastoma. Biri Türkmenistanda içýan ýaly, beýleki Türkiýede. Ikisem şo meňzeşräk wagtda zat boldy, diagnoz aldylar. Beýleki, beýlekiler hem bolup biler, ýöne köplenç az görülýär. Süňkem kän bolýar, süňk kanseri ýok, köplenç binaýyn bolýar. Soň ýa surgery zat bilen çykaryp aýyrsa köplenç şol içýan ýa ýeterli bolýar. Indi şu şu wagt bilen indi zat diýenki umumy kanser barada. Indi kanser screening ýaşa görä. Şu mysal men bu hakyky daýzada da AI-dan etdirdim. Indi Aýsoltan daýza 60 ýaş ýaşynda Türkmenistanda doglan, Türkmenistanda ösen. Dady dagynýasy bar, hypertension we tüýji keseli bar. Ondan soň gelip zatda bir çilim çekenok we alkohol içenok. Ondan soň diýýär, cancer screening diýip bir açdym diýýär, şo diýýär näme näme etmeli diýýär, meselem diýýär, haýsy kanseriň skriningi bar we haýsy ýaşda başlamaly kanseriň skriningi diýip soraýar. Menem şo soragy size soraýyn diýdim. Eee, Aýsoltan daýza haýsy kanser skrining etmeli? Şu ýaşda, altmyş bäş ýaşynda. Dawleniýa, süýji kesel, çilim ýok, alkohol ýok. Göreliň, olara seretme, öz gyzjagazyňa göreliň siz. Olar beýleki diýenlere seretme. Biraz garaşalyň. But um cancerous skin köplenç zada görä um birinji bilen um cancer skin uh, köplenç research trial bilen uh, edip görkezmeli peýdalylygyny. Birinji bilen cancer has uh, da olmaly. Kän esasy görnüşden biri bolmaly. Onda ikinji bilen hem screening edende elindäki screen uh, edýän toolun, testin um, güýçlimi sensitifmi spesifikmi we şoň bilen sen kanseri ir early stagede diagnoz goýup bilýäň we şo goýandan soňra şol şo kanseri bolan balnoýlarda meselem ýaşyny uzadýarmy şoň şo zatlara seredilýän ekän şo da gene zat bolar ýaly public health issue şoň olam şoňa görä otuz iki boldy diýen Jogabyny göreliň. Jogan asty neme? Hemen bilen neme deliň, ha şu data seredip. Data den recommendation-lere seredip. Bu asty Amerikadaky cancer screening recommendation-i. Biziň özümiz, biziň society köplenç biz cancer, American Cancer Society recommendation ulanýar. Ýöne käbir doktorlar beýlekini ulanyp bilýär. United States Task Force-a. Şu aýal maşgalalarda Esasy breast cancer, cervical cancer we colon cancer skrining edilýär. Ony ýaşa görä. Meselem, breast cancer köplenç öňçül, meselem, birnäçe ýyl öň elli ýaşdan soň diýilýärdi, ýöne soň seretdik welin, hasam ir ýaşlarda kän breast cancer artyp başlady. Şonuň üçin indi kyrk ýaşdan soň, esasan kyrk bäş ýaşdan soňra

Şo bärdaky meselem şu kolumda zady goýdum. Şu meselem şu skrining edeňde zady kanseri early stage tek edip bolýarmy? Zat etmäge has spread bolmaka. Ondan soň şondan soň eger kanseri skrining edenden soň kanseri early stage edenden soňra soň liçingesini alan soň şol

Bularyň esasanam ýaş aýallarda, ýaş aýal maşgalalarda öküminde edilýär. Onuň öz görnüşleri bar. Pap smear bilen test edilýär. Üç ýylda bir ýa-da pap smear buram HPV test etseň, onda bäş ýylda bir etseň hem bolýar. Ýöne zada erkeklere edilenok. Belli bir ýaşa çenli dursaň bolýar etmäge. Soň Colin Kentsi iki hem aýal maşk hem erkek maşkalada bulam iki ýyl öňe çenli biz 40 50 ýaşdan soň diýerdik. Ondan soň soňky wagt näçe ýaş adamlarda aýal maşk erkek maşkalada kän görlüp başlansoň şeýle rekomendation üýtgedin iki ýylyň Indi kyrk bäş ýaşdan soň, kolonoskop on ýylda bir ýa-da gan testi etseňem bolýar, ýylda bir. Ýöne eger gan testiň pozitiw bolsa, ýene soň kolonoskop etdirmeli. Şonuň üçin esasy kolonoskopiýaň has gowy, spesifik we has sensitiw, on ýylda bir. Ol hem dady görýäňiz, datany gowy early stage-de diagnozy goýmaga kömek edýär we şol sebäpli hem mortalitet hem peseldýär. Soň lung cancer, lung cancer biraz üýtgeşigräk. Ýagny käbirler lung cancer diýip belläpsiňizler soragda. Lung cancer-de edil şu wagtky recommendation diňe-de çilim çekenlerde ýa-da çilim çekýänlerde. Olam belli bir san. Öň meselem belli birden köpräk edil diýilýärdi. Indi soňky wagt American Cancer Society recommendation-de çilim çeken bolsaň etmeli.

Ondan soň prostat cancer, prostat kanseriň recommendationy birazrak questionable sebäbi Amerikada Amerikan datasyna görä sebäbi Amerika näçe näçe gezek uly uly research clinical trial edildi screeningde peýda edilýärmi screening mortalityny peselden peselden ýokmy diýip ondan soň prostat cancer sebäpli ölen ölümi azaldýar. Ýagny cancer related death-i peseldýär, mortality-ýam peseldýär. Ýöne käbir etnik gruppalarda, meselem, African American meselem population-da hökman meselem bir recommend edýär etmeli diýip. Ondan soň, meselem, Middle East patient population-da şonuň ýalyk ýa-da Merkezi Aziýada şo edilse iň gowusy prostate cancer screening. Ony köplenç gan testi bilen ýa-da urologistler göni elläp barlaryny bilýärler. Ýöne gan testi iň gowusy PSA. Şu ýaňky zatlary nähili nähili şu mysal bermek üçin meselem şu mammography, X-ray görnüşi ýörite şu mammogram etmek üçin sensitiv şular özüňiz görüp bilýäňiz. kiçike zat bolýar. Eger gerek bolsa MRI ýa-da ultrasound edip has gowy näme anygyny edip bolýar. Köplenç ondan soň biopsiýa bilen tişu biopsiýa edýär, nidl bilen girip, ondan soň kanser barmy ýokmy diýip, ondan soň şoňa görä ölçenýär. Pap smear bilen köplenç aýal maşgalalarda girip a zat smir alnyp seredilýär. Kolonoskopi ýerden girilip seredilýär olam şo zada çenli apendiksi çenli üçdäk göni görüp bolýar sebäbi kolon kanserinde simptomlar köplenç giç durap başlaýar. Olam lung cancer screening cat scan içine seredilýär. Dat najil barmy? Şu gaty kiçijek bolsa, meselem, dat edip bolýar käwagt. Rutin screening edýär, monitoring edýär cat scan bilen. Ýa-da biraz ulurak bolsa ýa-da gyralarda zatlarda el-aýak ýaly zatlar çykýan bolsa gyrasyndan, spikulaýt zatlar bar bolsa, onda göni biopsiýa edip seredýär, kansermi dälmi diýip.

Ondan soň, meselem, ýüzde ýüz lokal, meselem, ýaşapdyrlar. Soň kolon kanser togsa ýüzde togsan bir prosenti bäş ýyl ýaşapdyr, eger lokalaýzd kolon kanser bolsa. Meselem, lokalaýzdy biz nädip edip bilýäris? Skrining bilen etsek, meselem, has kiçikä, low stage-kä, kiçi, kiçi wagty, käbir ulgama ýetişmäkä skrining edip, şony öňünden diagnoz goýup, soň lçeniýa etseň, meselem, has uzyn ýaşaýar. Şonuň üçin peýdaly cancer screening. Ne cancer diagnosis. Käbir simptomlar bar. Meselem, horlanmak, meselem, durup, meselem, sporta gitmeýän bolsaň ýa-da unintentional weight loss diýilýär-de, horlanyp başlaýar, işdäň kesilýärsiň, horlanyp başlaýaň, özüň gaty erbet ýadow diýýäň, meselem, cancer, sistemik simptomlar şuňa berip bilýär. Käbir adam, meselem, temperature-aň biraz galyp bilýär, fever, köplenç biraz arak low grade bolýar, kän gaty inemeden ol, esasan leukemia, blood cancer-lerde kän bolup bilýär. Agyry bolup bilýär, ýa-da da bir belli bir ýerde bir cancer bar bolsa, mass bolup agyry edip bilýär. Ýa-da käwagt bagyra syçrasa, şeýle zatlarda deriňde zatlarda jaundice zat başlap bilýär, sarylyk başlap bilýär. Buram kanser spesifik simptomlar bar, ýagny umumy simptomlar. Indi kansere görä, meselem, breast kanserde eger kanser, breast kanser skrin etmedik bolsaň, köplenç ýuwaşlyk bilen meselem reňk üýtgäp bilýär ýa-da disçarž gelip bilýär ujundan ýa töwerekdäki meselem päterin üýtgäp başlaýar. Şol meselem esasy biri ýa-da limf nody özüň meselem elläp görüp neme edip bolýar ýa-da agyry başlaýar. Kolon kanserde köplenç da üýtgapyşy meselem sen birden birden konstipeşn artyp başlaýar ýa-da gan görlüp başlaýar. Ondan soň horlanyp başlaýar, birden agyry gelip başlaýar, ondan soň diýýär öň mün ýaly ýokdy, ondan soň esasan hem bir kiçi etdi zatdan soň geçmeýän bolsa, aýrylmaýan bolsa, ondan soň gorkup başlamaly. Meselem brom prostatda şu ýanky buşuganda problemler bolup başlaýar. Prostat diýen sözde ýa-da gan bolup bilýär. Gidýäň meselem edip bolanok ýa-da başladyp bolanok, olam meselem bolup bilýär. Lan kenserde iň esasy meselem birinjiden horlanýaň köplenç, ondan soň üsgürip başlaýaň. Agyr zat kän bolanda köp üsgürip bolýar, ondan soň üsgürende gan gelip bilýär. Bularyň köpüsi aslynda late stage-da bolýar. Ýa-da, meselem, başky organda ýaýran bolsa, şo organyň simptomlary bolýar. Meselem, beýinde bolsa, sižur geçirip bilýär, meselem, baş aýlanýar ýa-da ýykylyp galýar. Öýkende bolsa, ýaňy gürleşdik, soň, meselem, bagyrda bolsa, ýaňky sarylyk edip bilýär. Men daýma olsun zat bir slaýd içinde hemmesini näme zat etjek görkezjek boldum. Meselem birinji şo gidýän doktoryň gürleşýän diýen şuň ýaly simptomlar bar. Ondan köplenç şu simptomlar doktora gidende birinji beýleki zatlar serederler, infeksiýa zady ondan soň hiç zat tapyp bilmesin. Ondan soň kenserden gorkup başlamaklar mümkin. Ondan soň köplenç kenser esasanam solid tümörlerde imaging, CAT scan ýa-da PET scan iň bize peýdaly. Şuny etseňiz ýokardaky suratda iň çepdäki CAT scan image, suraty, iň sagdaky hem ortadaky hem PET scan. Meselem häzir diýeli şu balnoýda bagrynda meselem cancer bar. Ýöne CAT scan-i görünmän bilýär. Dady, size-i, şo bir zat size. Ýöne PET scan edýäň welin

Soň ýaňky needle we needle sokup dişi baýapsy edip mikroskopda aşagyna seredip cancer sel öýjüklermi şolar dälmi şoňa seredip ondan soň diagnoz confirm bolup ondan soň biz kimoterapiýa edip başlaýar. Baýapsydan öň hiç zat kimoterapiýa beremzok. Inem liçeniýesi meniň bir slaýdda Zatda kenserde, ýaňy aýtdyk zatda, surgery meselem, hirurglar gün aýyrýar kenseri, kesip çykarýarlar. Radiation bilen radiasiýa berip bolýar. Buram, ondan soň sistemik terapilerde meselem, kimoterapiýa bar, näçe ýyl eme ulanylýar. Belki bäş-alty decade bolandyr, kimoterapiýa ulanyp ýörüs. Meselem, şu iň ýokardaky gyzyl, doksirubistin, red devil diýilýärdi-de, toksik biraz. Şony näçe ýyldan bäri biz ulanýarys kenserde. Şol kimýasaky himiýa diýilýän şo, şony belleýär. Ondan soň soňky belki on ýyl, soňky on ýyldyr immunoterapiýa berip başladyk. Immunoterapiýa himiýa däl, kän sistem täsirleri ýok. Bu aslynda bannoýyň öz immun sistemini güýçlendirip, şu kansere garşy uruşdyrýar. Meselem, ol köpüsi IV berilýär damardan. Kitürde meselem pembrolizumab birinji approved bolanlardan. Ondan soň soňky wagtlar hem, indi soňky belki bäş ýyldyr targeted therapy. Bularyň köpüsi dat astynda, tabletka, pil. Ondan soň bular meselem eger Kanserde belli bir target bar bolsa, käbir markerler, biomarkerler kansere spesifik. Şonuň üçin eger şolar bar bolsa, şolara biz garşy käbirine garşy dermanymyz bar. Şu tabletkany berýär, soň kanser kowalanyp bilýär. Käbir adam gaty late stage bolsa we banda özüni

stage four lung cancer hem ýerde ýaýran. Ondan soň birinji himiýa ulanypdyr. Ondan soň kän üýtgeşme ýok. Ondan soň ýaňky tissue biopsy-dan EGFR positive, marker positive çykypdyr. Ondan soň çykany sebäpli osimertinib eligible patient. Ondan soň osimertinib berýän welin, dört aý soň tapawudy özüňiz görýäňiz, ýa iki aý soň

Doktor Çary. Sag boluň, elli muntluk çykyş wagtyňyz bardy, hemmesini ulandyňyz. Sorag Ýutubdan geldi, näme üçin tehnologiýa ösýärkä kanser artýar we kiçi ýaşlarda has köp görlüp başlandy? Aslynda birinji soragyň jogaby soragyň içinde diýseň hem bolýar. Tehnologiýa ösen sebäpli biz meselem Sosial mediada her kim kanser görýär, rad edýär, soň şo aklynda bolýar kanser diagnozy bolup biler diýip ýa-da Google-a girýär, meselem, özüm gowy diýemok diýýär, horlanýan diýýär. Google gönýär däň oglum kanser bolup biler diýýär, ondan soň doktoryny jaň edýär, doktoryna gidýär, soň skrining edilýär ýa-da meselem cat scan ýa-da pet scan. Şo meselem bir sebäp, diňe o däl ýöne birem biziň ýaşaýyş şeklimiziň gaty üýtgän, meselem ýüz ýyl öňki bilen şu wagtky has üýtgeşik özüňizem meselem duýýansyňyzdyr görýän meselem esasan Amerikada ýa-da western ýurtlarda kän meselem hereket bir azalan iýen iýiçiler bilen gaty üýtgän suw meselem ýa-da air käbir zatlar üýtgedip bilýäs özümiz meselem hereketli bolup bileris ýöne käbir zatlar biz öz elimizde däl üýtgedip bilemiz iýen çen zatlarymyz näçe organik alsam ýene cancer riskleri bar şolaň. Ikinji soragyň. Näme üçin kişiler ýaşlarda has köp görülýär? Oň birinji soň aslynda jogaby men ýaňky jogabym ikinji party dat ýaňky environment factor has şu wagt neme. Ondan soň dat obesity meselem has kiçi ýaşlarda köpelen hereket azalan kiçi ýaşlarda. Ondan soňra käbirleriň genetiki bolup bilýär. Biz oň kän bilemzok. Näçe prosentiň kanseri meselem genetik indi research sebäpli has has Käbir konsertleriň aslynda hakykatdan hem familiýalydygyny indikäm bilip başladyk.
Ýene ýutubdan bir sorag, Prostat konseriniň sebäbi nämeka? diýip soraýan. Onuň sebäbi gaty kyn aýtmak. Sebäbini iň dogrujagy bilemzok. Meselem, peşew Türkmenistana zat diýle, meselem, oturyp peşew etme, dik durup peşew etme, on aslynda sebäbi ol däl. Hem böyle mikrofon bereyim.
Täze bir metod çykypdyr, orslar başlady diýip, men ýöne amerikalylarda da barda ol. Şeý nemäň öýjüklerini, kanser öýjüklerini aç goýup, neme öldürmek. Hatda bir film artisti bardy şol häzir ony çelim diňe et iýmän gezip dur. Şol dogrymy ýok. Dogry hawa. Dogrymy ha.
Diet meselem keto diet bar ýa-da intermittent fasting diet bar agyz beklemeýe meň beýe on alty sagat meselem fasting etseň agzyňy bekleseň zat iýmeseň hem orlandyrýar hemem immun sistemiňi güýçlendirýär we şu şekilde kanser meselem bannolara şo hakynda research edilen Şu şu dietany follow eden cancer banolary tapadio hype cancer hat uzun yaşaya. Beyleki näme ýesen ibermeli banolary görä. Aslynda immün sistemi näme edýär, peýda edýär?
Salam aleýkum. Ilki başda sag boluň, gaty informatiw, esasanam skrining. Meň sorajak soragym, esasan ýaňky biz şeýle ýagdaý görüpdik, ýaňky süýt mäziniň mastopatiýasy diýip, başynda diagnoz goýupdyk, predwaritelnyý diagnozda. Soň muny biopsiýa etdik, olam mastopatiýa diýip berdi. Soň muny sektoral rezeksiýa edilip, çep süýt mäziniň sektoral rezeksiýasy. Şonda ýaňky göremizde ýaňky atipik mastopatiýa ýa-da birinji derejeli ýaňky kanser diýip goýdy gistolog. Ondan indi şony Biz rezeksiýa etdik, gül ýalak geçdi, hiç hillek ýaňky neme metastaz hiç zat bermedi, limfod nodullar zatlar çişmedi. O şu wada çellem geljek gül ýaly ýaşapdy, iki sany çagasy bar, ýoldaşy bar ýanynda. Meň soragym şeýle, ýaňky ine Şonda-la birinji derejeli-de görýäs, käwagt radikal aýrylýan wagtlary peýda etýär, iň bolmanda sektoral edemede-de peýda etýär. Näme üçin onda biz, meselem, biz bilýäris şu kanserde ir ýa giç kanser seň yzyňdan ýetýär-de, sebäbi biz ýüz prosent bejeremizok, diňe ekstend etýäs life, life span-y, life time-y. Näme üçin onda biz osteosarkomada meselem meň üçin gyzykly zat, şony mydama soraýatdym dogtorlardan köpüsi aýtyp berip bilenok, ýaňky neoadýuwant kemikal terapiýa etýär osteosarkomada ýaňky birinji ikinji dereje bolsa şony amputasiýa diýip göni aýyrsak peýda bolmazmy sebäbi üçünji dereje dördünji derejä ýetýär soň ony amputasiýa etýärler metastaz bolup başlaýar zat etýär gorkup amputasiýa etýärler meň pikirimçe ýany goldan taýyn ýitirýän ýaly bolmaýarmy şo birinji dereje ikinji derejede amputasiýa diýip aýyrsak metastaz bermän galyp bilmermi. Ol aslynda gowy sorag sebäbi ýöne onuň jogaby aslynda her kanseriň özüne görä üýtgeýär. Meselem süňküň kanserlerinde öz görnüşleri bolýar ondan soň käbir meselem gaýlanlardaky meselem rekomendation köplenç research clinical triallara görä berilýär. Meselem, diýeli, käbir kanseriň stage bir ýa-da stage iki wagty diňe göni surgery-lerini resection edip aýyrsaň, ýene yzyna gelme zady, riski has uly. Şonuň üçin biz soň research-e görä meselem seredýäň, eger şoň ýaly bolsa, onda, meselem, amputation etmän, sebäbi amputation etseň bir organyň biri gidýär-de eliň ýa-da eliň, aýagyň. Şony etmän gönisini, meselem, käbir himiýa berilýär. Şo zat üýtgeýär zada görä, kansere görä. Hemmesiniň öz recommendationy bolýar, bu recommendation strong bolup bilýär, weak bolup bilýär. O hemmesi aslynda data görä. Hmm. Esasan hem rare, yani az görülýän kanser e, görnüşlerinde bize kendi data bolmansoň, ýaňky senteriň ýa-da onkologistiň öz öz eksperiensine görä meselem lişeni edilýär. Kän görlen konserde köp önce guideline'larda gowy datamyz bar. Şoňa görä guideline'larda follow edýäris. Üýtgeýär. Sag köp köp.
Ýutubdan we Instagramdan bir sorag bar. Erkek adamlardaky breast benign tumor soň malignant bolup bilýärmi? Birinji sorag. Ikinji sorag Instagramdan gelipdir. Aýal maşgalada günde bir bokal gara kofe içilse, kofe içilse, rak keseliniň öýjükleriniň ösmeginiň öňüni alýarmyş, dogrumyka? Birinji soru, binaýn tümürler magnit kem bolup bilmez, ýöne käbir primalinen tümürler bolýar. Erkeklerdäki. Erkekler dawa.
Men meselem bir bannoýum bardy, erkek bannoý, hem breast cancer, hakyky breast cancer, bir hem prostate cancer ikisi bile bardy. Erkeklerde-de breast cancer bolup bilýär. Ýöne screening edemizok sebäbi gaty az. Gara kofýa, kofýa aslynda saglykly bir drink, işte peýda edýär ýöne o men zat-zatan men özüm doly bilemok, kansere garşy peýda edýärmi edenokmy, adamlarda öňe bu zat barmy bilemok.
Um you mentioned earlier that you guys need a uh biopsy to definite if it's um a benign or a malignant tumor. Let's say for example that the tumor is deep into the brain tissue

Indi köp sag boluň temasy skrining de cancer skrining. Soň indi bu ýerde amerikan sistemasy bilen türkmenistanyň sistemasy biraz üýtgeşikräjik. Türkmenistandan hem köp tomaşaçylarymyz bar. Şolara jogap bermek üçin simptomatik ýa-da simptomlary bolmaýan keseller üçin näme opsiýalar bar türkmenistanda? Sebäbi indi bu ýerde meselem insurance seni her iki ýylda üç ýylda bir Colon Screening üçin ýa-da başga Pap Smear üçin iberýär we ýatladýar saňa. Ýöne Türkmenistanda biz hiç simptomymyz bolmasa oturýasda. Köplenç simptomymyz bolsada oturýas. Şo barada biraz. Hawa, men köplenç meselem öz maşgalam barada, meselem men öz biziňki Türkmenistanda erbet tarap gowy taraby, Gowy tarap meselem göni gidip istan testi gidip bolýa. Meselem inşuranslar oňa pre-auth oňa gerek däl. Şonuň üçin meselem eger bir maslahat berse gidip göni istan testi gidip bolýa. Ýöne test gerekli bolsa. Şonuň üçin men öz öz doganlaryma, öz jigilerime diýýän, simptom bar bolsa ýa-da simptom ýok bolsa skrining üçin meselem men özüm diýen gidip diýen test etdir gaýdym. Mammografiýa edip bolýa gidip. Unukolmaz kysym şoň ýala gyşlaňňy ýutmak ýa-da zat diýilýär. Gidip mese özi getirip gaýtýan bolsaň zada şo özüň neme etmeliräý gidip ýörite aýtmaly jaň edip mundan soň yzyna follow-up edýän tä gidenokka ýene ondan soň ýene jaň edip ýene gitdiňmi diýen soň gitmeseler ýene täzeden jaň edip aýdýan şeýdip ýatladyp Bärden bir ýer otayda biri özlerini bilip gitmeli. Ýöne diagnostik tuwlar otayda bar, ýöne gidip ulanmaly şolary. Düşündim, köp sag boluň.
Instagramda näme üçin Doktor Çary selebrity belli boldy indi. Oba meň öz kanagatymça tomaşaçylaryň köp soragy bardyr. Ýöne Wepa aga wagty aýdyň, eger wagt az bolsa Soň neme edäýeris? Çaragam tutaýarys coffee break. Ýaly coffee break diýip biz on bäş munt wagt aýrypdyk. Bäş mundyny aldyňyz.
Sorry guys. Kofýamyz taýyn bolsa isleseňiz alyp bilersiňiz. Eger sorag bar bolsa dowam edip bileris. Ýöne onda arakesme bolman indiki çykyşa geçiler. Bolýa.
Müsaade ber men kofýamy içipdim ýaňy. Öde arakesmede saglyga peýdaly-da.